khula sip tlang dung a nia eee nalh lutuk saw lamah sawn rubber huan a awm bawk a helamah hian kan kal phei dawn ta tihian rubber huan hi hmun hnih ah a awm ta hei hi a hmun khatna a ni ta a hei aia zau zawk hi saw lampang ah sawn a awm dawn a ka rawn la ti lang ang a hnah vel pawh hei awm thur mai. Hâm ṭha zet mai a awm a hei a bang hi dâp a nia thing zai ve an hmang a a ban vêlah hi chuan a nalh zia hi aww a nen tho hnim a awm lo reng reng ruah te rawn sur chho anga hnim te chu a rawn la ṭo mai thei a an sakna hi chu la rei lo anga thla khat vêl chu liam tawh mai thei a ni hei an sak ṭha khawp mai he lamah hianin. ek in a awm bawk a a hmun hi nuam lutuk a ni kan va kal phei zel anga saw lampanga rubber huan hei aia zau zawk ka rawn la ti lang leh ang a lak hmun chu a hmun chu lo ni he lam tang hian thli rawn thaw lut a hei a van nuam em heng deuh sâwk lampang tlâng saw a nuam lutuk kuh va huan a nia khua lampang khaw ruah te rawn sûr lêngah tlêm chuanin a diak leh deuh dâwn a a chhan chu motor te lût ve deuh reng a a luh loh lai a ni tûn hi rubber huan pahnihna kan lût thla leh chiah a ni tunah hian hei chu tlêmin a hlim deuh. a nalh a sin aw hna an ta vel thli rawn thaw a tunah hianin a dai seng seng thei a ni sawng sawng nge seng seng a nalh a sin a khulampang te chu.

Sawi tawh angin helai rubber huan chu tlemin a thui ve deuh a kan kal thla thui ve tawh khawp mai hei savawm a awm duh hmel hle mai a savawm a va awm duh hmel ve a va nalh tak e aw ni tawh a sen nalh lutuk hi lampang hi maw helamah hian litchi kung te a awm a hemi hi litchi kung a ni chuan kû henteu a nalh zia hi a sen nalh lutuk a lang chiang lo zâwk a camera ah hian tunah hian thâm hlui tawh tak mai pakhat a awm a hêngai ram hi chu maw a nuam lutuk lâwm viau tûr a ni hemi ram neitû hi chu. an awm hmel loh khawp mai ho thli thaw seng seng ah thli thaw in hnah ro an chhem thla a an tla lai vel rubber zar kar a an ta thla vel nalh tak a ni kan chhuk thla chiah a hei lui ah boruak a dai nghal seng seng mai a ni. Ka vei lampang hi rubber huan a nia hei nikuma ruah rawn sur tui lian vel khan helai lei vel hi a min a hei a laia hian kaikuang a awm a hei a van zawi ve. Kalkuang nge i tin kan chhar chho zeuh zeuh a, an hrai nge dynamite-a an hawlh nge aw hei ka thiam pai ang kaikuang a man a dynamite-in an hawl ni maithei a ni khi lampang chhak lamah khian maw. sawm vel chu tling ve tawh kan man chho ve nual tawh a hian kan hmuh hmuh kan chhar chho zel dawn ni ti hian dynamo in an pawlh nge maw ni aw hei a rawn len an zawi ngap zel mai a kai kuang a hi khu nghat te te an fai nge dynamo in an pawlh nge ni

ê tam tawh tak nia boruak a daih nawm zia hi khi lai khian a li awm a kan pasal tha pawh nuam ati khawp mai khi man teuh teuh mai man leh har lo tunah hian ka thianpa ka nghak mek a tlaiah hian lo awm rawh hawlaiah sawn a hma-- Ram biak ho kha an la awm angem le a tia an haw tawh leh tawh loh a va en chhin a. Khi lamah khian a chho a, chuan keimah in tah hian luite ka mah ka lo nghak rih a, umm khu tu khu a rawn chho mek a. Mausa't ho chu an tifai leh lo a aw an tui khuana hi. Khulai khuh kan rawn chhohna lui kha a ni ta a, tihian helai hmunah hian kan riak dawn a ni hei, kan thleng tawh ta a, kan hmanrua vel te kan han dah fel a helaiah hian sak kan tum deuh a rehna tur hian ka thianpa in helai kawng vel hi a tifai mek a hnawk zualpui pian pheikhawk vel te kan bun ve ang a tichuan kan riahna lai tur hi kan sa tan dawn a ni a boruak chu dai ka ti helai chu tikhanin kan buk sak dan tur hi v ang deuh hian kan chhe dawn ta pakhat chu a inkham phei dawn ta a tichuan he lamah hian ti zawng hian a inkham phei ve leh dawn a ni.

hetiang mau ka kham ang hian kan kham phei vek dawn a chumi chu kan chilh bet leh vek dawn a chhuah saw lah chuan mau lak tur a awm nual a.

awle kan chep tan dawn a hei tian pahnih kan kham ta he lamah leh he lamah hian chuan hnang pawh hlai sa vek tichuan khu khulama khuan lui. lui mawi tak mai en pah in kan muhil thei dawn a a lang chiang vak thei lo a ala rual chiah lo a chhuat hi hei mahse la a pawina awm lo a chungah hian changel kan phang a maw changel hnah chuan hei hnah khar kung a nia ni pawh la sang tha a.

chim thla rup mai ata lo ka tho tawh awm lo em hei zan reia zan reia chim chuan maw ti đâu a ti maw har bor bor to ang Thank you.

tikhanin thutna pawh kan siam zo ta a kan riahna lai tur kan buk pawh kan sa zo tawh a tunah chuan a hmunhma hi tlem kan tifai ang a. Tichuan zanriah lam pangte kan buaipui tan dawn a. A fai tha tawh khawp mai. Saw lamah leh he lampang vei lamah te hian mau mau bung ho kha kan thei phei a khi lampang khi mau sahna hnu vek nei khi lo vah ang dawn awm khi maw heng lai te han hal ila alh tha duh viau ang thutna lai tur te kan buk te kan sa zo ta a chaw te in chhum tan ila chawhmeh te in siam tan ila hei ni in hniam tawh a chuan kan hma takah hian mei kan chhem dawn a ni tah chuan chaw chawhmeh engkim kan siam vek dawn a ni

a rawn alh lian chho tan a heng ka thing tûah ho hi han alh kai ṭha se la a thi mai mai tawh lo vang chuan he lamah hian ṭhian pain zana sangha kahna tûr lo siam mêk a. Tikhan chaw te in chhum tan ila in che zung zung te ang. Bufa hi tlem in tam deuh hret a mahse a poi lo tur angai ang. Ron al lian chho tan a. Khi lamah hian sava. An hram nok nok a. chaw pawh rawn so chho tan tawh a zawng tah te kan nei a hemi zawng hi ni e. alu hi hnuai ber a awm sela he lamah hian kaikuang ka man chauh kha a awm bawk a kan den pawlh dawn a ni. Hemi hi ka kaikuang rawn man chhoh khan a hei a tam reuh zia hi pahnih pathum a awm a chak ai vel te pawh hi tichuan kan den turah hian a vai hian kan thlak dawn a ni hei nghahum te a awm a a lian lutuk hei phei chu hei

chunglama thlawhna a thlawk mek a khawilai vel ange awm ang aw lui lampang chu nin a chhun tawh lova khu thim tan tawh a e tlem tlem chu la chhun khi lampang khi ka zawngta leh ka tomato hi ka sil dawn a tichuan khi an en teuh ni khi chhuak duh lo ve sangha ṭi chu tihian. a tih lumna ang chauh hi ni mai a in chi hi tlem phui la ole in bun te ang an bang kha aron tlang e ti on lo ma ni ha tui kan te tlem deuh hret ani

Tikhan zanriah kan ei kham chiah a, hei khua pawh a rawn thim tan a, kan mutna lai turah sawn changel hna saw kan pha dawn a, chumi kan pha hma chuan May ah hianin kan hem dawn a, thak ang vel te khangti ang vel kha a reh vek dawn a, chutia May a kan hem chuanin Phur thak te u thi ro le. Pawl tlak hunah kan zin dawn nia tiin an hne mawl lo a ni ber mai e. Zama chu chhuak vak lo a awmdam thuai thuai turin an ti hlawm a. Zan hrik hram ri leh sava hram ri bak awm tawh love. Heng an mei pawh an ti rem deuh a. Kaikuang kan han kap dawn a. Khi lamah hian lui awm chho zel ta a. Awm tur ang ngai ang. Awm zeuh zeuh maithei a ni. vawt tak a ni vawt tak ulawng chu awm zeuh zeuh lian deuh deuh maw a ulawng hi chu buai thlak hawlh rawk hawlh pangai te ni loh pawh chuan maw Come on, kah rawh, kah rawh. Hmm. Han de ni lamaw tui viau. Avang tu kan let leh don.

mi te kan han chhem alh a ti hian tihian thianpa in sangha a sangha kah pakhat a hem mek a tunah hian Khi lai hian khi ka light kha ka khai daih a mau in sang deuh ah mani in thuam lum in amaw bu hi vai tam lo re re Hmm. Eh, muhil der daih mai a. awle hmut lam kan hnaih tawng a tunah hianin a tlai deuh hlek tawh a zan zanriah ka rawn ti lang mai thei a ka rawn ti lang lo mai thei bawk a ka rawn ti lang lo nih chuan zingah kan inhmung a vawiina kan che vel te hmuhnawm in tih ka beisei a ka mitthi thip khawp mai tawh a. eng pawh chu ni sela zingah kan hmu dawn nia mang tha vek ule. tuna changa dakar chan ve changa dakar khata chuan ni rawn lang tawh tur a ngai la helai hi rawn chhun tawh tur a ngai la. sava an tam khawp mai a kan awmna lai takah hi chuan an awm chiah lo va khi lampang leh khu lamah khuan an hram nasa a an sinah phei ka chuan in mei hi chhem ila tlema boruak vawt zual pui pawh hi a reh deuh turah a ngai ila tuna kawmna lai hi kan buk chak niin a chhunna lai kha nia ni khi kan hmuh ang chu a nalh lutuk. a rawn lang eng va va a hi a va lang lo ve um tichuan mei khu khu an zam chho a chung lamah khuan hmu thian pa pawh lo harh ve tawh a lo tho ve tawh a an en teuh mai khu an nalh zia khi. Ka zawn a nih vangin mei khu han nalh zia saw ti ang aw. Mei an khu chho a, hnah khar karah niin an chhun leh chiah a, nalh tak a ni. Eng hei thianpa pawh a rawn tho tawh a, eng nge ni zan lam te mutui em? Mutui vak mai. Hei a in pack fel vek tawh a. tunah hian kan haw thla leh tawh a tui vawt tak kan dai thla leh tan dawn a ni zan khat kan riak leh mai dawn a ni theihnghilh kan neilo tur ah a ngai la khu kaikuang khuh te reuh te te a dang vek tawh a mahse la dainamu an hawlh chu nih ka ring lova an hrai a nih ka ring khi lamah. chhak lama zia lo khawp mai kan dragon fruit hi a ia chim rup mai a zamna then fai ngai dawn a

Vit te ni lo mi ting hi. Thli tlem tlem a rawn tho a tunah hianin. A dei hlim bawk se maw a nuam. Ramachang ka haw kha chaw ka ei a tichuan dragon fruit chaw ka thian leh nghal char char a. Chumi a chung sawn in kut te a ti at leh nghal a. Umm khami zawng kha ni mai se la ka video leh pe kha kan inhmu leh dawn nia.